Lil min għandna llum? Zekk, Eve u Lea.
Tafu x'ser nagħmlu hawn? Jien naħseb hawnhekk ġejna biex mill-logħba Money Monsters. Ġejna hawnhekk biex nagħmluha ta' vera nraw x'għallimna minn din logħba u naraw kif nistgħu ma naħlux affarijiet li ma tantx għandna bżonn u nagħmluhom iktar fil-bżonn. U aħna għandna din il-lista fejn niżilna n-needs u l-wants. In-needs dawk li għandek bżonn biex tibqa' healthy u b'saħħtek. U l-wants huma affarijiet li

Lesti biex tilagħbuha? Iva!
Tlaqna! Jiena bdejt insib l-affarijiet li għandi bżonn, bdejt bil-ħobż dan is-sandwich, Wara se nġib panina u ħobż tal-Malti, imma qed nimxi għalissa u sfortunatament tfajthom għall-aħħar. Jien bħalissa qed nagħżel is-cereal għax jien għażilt li nġib tnejn cereals għall-breakfast u wara se mmur nġib il-milk, il-ħobż u l-affarijiet l-oħra. Naħseb li s-cereal huwa Għażla tajba għal breakfast għax huwa healthy, tista' tieħdu mal-ħalib u dik xi ħaġa tajba wkoll. Apparti minn hekk jiena naħseb li s-cereal huwa need għax huwa tajjeb u healthy u naħseb li mhuwiex xi ħaġa ħażina. Mela ħammur nġib il-ħalib.
Għalissa jina għet nazel il-chicken għax dan naħseb li huwa need. Issa jmiss Il-piżelli. Qed inġibu l-ħalib li għandna bżonn. Da il-ħalib li xtrajt li ħanġib jiena biex imur ma' Sirien u biex ukoll għandi addition fil-lista tiegħi li għal ħalib tista' tagħmlu 10 times better li huwa hot chocolate. Għandi bżonn ħamsa għax Aħna bħalissa qed nagħmlu xirja ta' ġimgħa u tnejn mhux ħajservuni għal ġimgħa sħiħa, allura fil-lista tiegħi ktibt ħamsa bħal għali. Issa għadni kif mort nġibna ħobs ġert tnejn biex ikun preċiża u issa ħanġi naqa' tortilla ehm, wraps. Biex imbagħad, pereżempju għal lunch jew għal dinner nista' nagħmel chicken wrap, eċċetera.
Il-frott li għażilt, għandi l-banana, tuffieħ, għemgħu, sanġipiċċi ras u l-blueberries. Iktar needs għax biex biex tikber b'saħħtek għandek bżonn il-frott u l-ħaxix. Jien għażilt it-tuffieħ u l-banana għax inħobbhom ħafna u naf li ħa nikolhom. Hello, tista' tini minn dal-kejk tar-red velvet please?
Għaliex xtaqt biċċa kejk, Zak? Din, għalla volja ma kienieċ fil-lista tijaj, imma meta kont sejjer ek kont għana din taħġek, rajt il-kejk u vera kelli appita, ek nana taħġan batin kolli appita. Għalla volja ċi bitċa kejk wara li kien mux ħajja mill ħazin, imma iktar wants din mill-li need.
Bħalissa we're checking out. Qed inħallsu għal l-affarijiet kollha. Naħseb biss l-ammont ħafna. Naħseb għamil xi 100 euros iktar mill-li ħsibt. Naħseb għamilt 200. Għax ġibt ħafna affarijiet u qasna f'ġibt fil-verità. Naħseb rajt l-ikel u għat Iva, inġibu. Naf xinu ma needs. U bqajt nara ħafna needs u batat ma nġibom. U I got carried away. Għalissa jiena qed inħallas naħseb li jien ġibtom in-needs. Għala volja jisni not nara l-ħelu U niftakar ġo l-loba mbagħad Money Monsters. U niftakar li l-loba tajdinna biex nipprovaw nġibu nid mhux li m'għandni bżonn u nġemmaw il-flus. Allura mbagħad ngħid hmm, ħan ħan nipprova nsib xi ħaġa oħra aħjar u li iktar għandi bżonn. U Ma ġibthomx, imma ġieli jkollu għandi bżonn naqra deżerta żgħira għal wara l-ikel għax għajnejja ikbar minn żaqqi xi kultant.
Taħseb li qbist il-budget?
Naħseb xi ten euro qbistha, iva. Grazzi.
B'kollox, il-kont ġieni 85 euro. Jien naħseb li mxejt tajjeb mal-lista. L-aħħar mill-aħħar ma lħaqtx inġib ma lħaqtx inġib pont kollox needs. Jiġifieri għad iċ-ċereali, id-dinner kollox ħadd. Mil-logħba ħadd li rrid inġib iktar healthy foods u affarijiet li għandek bżonn biex tgħix inqas mir-wants jiġifieri cake, donut u hekk. Thank you.
Jiena biss ħafna. 145. Ma nafx kif, imma very shocked. Naseb ġibt iktar wants mill-li needs. Ma naseb xħad deċizjonijiet tajbin. Naseb ġibt iktar affarijiet mill-li ma kellix bżon mill-li kelli Milli l-affarijiet li kelli bżonn fir-realtà. Mela l-logħba m'għallmitek xejn? Il-logħba għallmitni ċertu affarijiet imma meta ġejt hawn kelli lista imma rajt ċertu affarijiet u għad rajt screw it I'm going to get these. Qatt ma jaqbilkom tagħmlu hekk għax mhux tajjeb. Grazzi.
L-ammont ġie 70 euro, ġifieri ma qabiżtx il-budget li kelli.